Wan otye ki pa dibe, Lubanga obolo latin naco. Wan otye ki pa tyeko, Lubanga obolo latin naco. Ma kumbedi kilwongo ni jo pa gea lapoti, mono latin naco mupoto ki malo. I nino matin amito waco ni wan macalo Acholi, Acholi tye ki awaka madit i wi lobo. Acholi weng i wi lobo awaka tye dit i wigi oweko kadi lurok giwacci wan Acholi mono dok watek ateka kede nining? An aneno ni Lubanga ominiwa gum dok Lubanga omaro Acholi. Mar pa Lubanga i komwa oweko wan wacodo watye ki ker weko dok wawoto bene ma wiwa tek. En aye en. Lubanga kare mucweyo dano, dano obedo nok. Ento ka dano obedo nok, i acoli kany Lubanga obedo ka medo dano ma kun bolo dano abola ki malo. bolo dano abola ki malo, dano makwo macalo latin kit man, bin, bin kany. Lubanga obedo ka bolo lutino ma tye i cac-ci, lutino co ba. Lubanga obedo labolo lutino co ma tye i cac eni. Ocako bolo ki i padibe, latin laco ma kit man oturo tyene. Kare mutur tyene kicako ni langolo, langol. Langol kare muto olokke odugu jok, jok ka obedo tye i dog gang eni dong calo tibu kilwongo ni jok langol. Luditowa gitingo en latin enio gicito gwoko, ka ogwoko latin eni dongo kiketo dako i cinge ci iwiny ni kaka munyo, kaka munyo. En aye ki i Acoli ka enoni wan watye ki i pa dibe, Lubanga obolo latin laco. Wan watye ki i pa tyeko, Lubanga obolo latin laco. Ma kumbedi kilwongo ni jo pa Gea lapoti, mono latin laco mupoto ki malo. Wan otye ki i lamogi kilwongo ni jo pa pe. Rubanga bolo dano kuro ca ma kot tye ka cwer ye Rubanga bolo dano. Ento i lobo ma opyete eni i wi lobo-ni, jami ma kite eni otimme oweko wan acoli ka wawoto ma wiwa tek. Pien mic pa Lubanga ocweyo dano dok obedo ka bolo dano abola iwa i wi lobo. Watye ki yomcwiny, acoli tye ki awaka pien ni ocakke wa ki malo. Awaka-ni eni ocakke wa ki i nyim Lubanga, mar ma Lubanga maro ki wan. Ka ibedo ka neno kwo i myel ma acoli tye kwede i wi lobo ki dog kaka pa dano weng, pe gitye ki namba pa myel ma wan watye kwede-ni. A, ibobe. pa i dwe meno bene latin laco opoto ki malo ci gipenyo en nongo dong loko calo latin eni ma anyutowu ni ni an aa ki i dwe oweko ocako nying kaka nene ni bobi pa i dwe ci wan acwali pingo pe wabedo ka waka eno ni wanen wa i gin matidi mic matidi mec madit ma lubanga omiyo botwa En kwoyo i micce eno ni, En eweko wan tin wati i ngom man ma acoli-ni. Ocakke wa ki i Ejip, ma Lubanga omiyo mic bot laco ma kilwongo ni mena. Ocwalo tipo maleng bot mena kun otito gurup pa coli-ni ni, Ngom maber ti kuja ae okany weko wan tin wa ti i ngom ma codo eni gulu. En miti en Lubanga pe ogik kede, Lubanga obedo ka bolo dano bot wa kany. Ci pe ange ka bot lurok okene bedo Lubanga bolo igi. Dano kite Lubanga omiyo iwa miti. En oweko gi wacci, mic ma pire tek kato ti dano. Gin mo ma Lubanga omiyo ki dano macalo cene peke, ento mic ma pire tek i wi lobo muweko Lubanga obedo ka miyo i dog kaka-ni, i dog kaka-ni bedo dano. Oweko dano pire tek i wi lobo loo, en Lubanga bene obedo ka miyone botwa.